Zirlai te chibai ka buk vek a che u. Tun tumah hian zirlai sawmhnih parukna Mizo tawng hman dik loh thin te tih kan zir ve leh dawn a. Mizo tawngah hian hman dik loh tam tak kan nei a, amaherawh chu tum khatah tam tak kan zir seng lo va, kan zirlai a a rawn tarlan thenkhat te Chauh hi kan la chhuak dawn a ni. Kan zirlai hian thenkhat kan hman dik loh a rawn la chhuak a, chungte chu tunrumah hian kan zir dawn a. A hmasa berah chuan ngawl vei leh ngai tih chungchang a ni a. Ruih vela sual ta tlat hi ngawl vei a ni a. Mi in zu in tan in tan tir chauh mah se a ruih vel a sual chuan zu ngol a vei a ni. In fovin zu tel lovin awm hlei thei lo mah se a ruih a a sual chuan loh chuan zu ngol vei tih an ni ngai lo. A tel lova awm thei lo ti dawk lak hi ngai chu a ni a, zu erawh chu ngai tia sawi a ni ngai lo thung a ni. Hemi ah hian a kan hman a letling hian kan hmang fo ni te pawn a lang a, a lo a awm thei lo ang chi hi ngawlvei kan ti deuh tlangpui thin a, Kan han sawi dan tlang lawnah pawh hian a ni a, amarawh chu Mizo tawng dik takah chuan ruih vela sual ta tlat ang hi ngawl vei tih zawk tur a ni a, a lawvawm thei lo ang chi hi ngai tiin an lo sawi zawk thin a ni. Tin, a dawt lehah chuan kawngka leh kawngkhar tih a ni a, kawngka chu a kaltlangna a kua A kha a ni a, a tihphuina kan khar hi kawng khar chu a ni a, kawng khar a lut lovin kawngka kan lut thin, chu chu kan sawi dan te pawh ni zel ta sela a thawm e. Koh tih leh vuah tih chungchang hi han sawi zui ta ila, sapin kawl an tih zawng zawnga koh tih vek a dik lo a ni. The biggest hole in Aizawl is called Vanapa Hole tih hi Aizawl hall lian ber chu Vanapa Hall tia koh ti lovin tia vuah a ni a, chu chu a dik dan zawk a ni a. Thanga Mapui tia koh chu ka hmu tih te chu a dik a ni. Thil nung ah hian koh tih hi kan hmang thin a, thil nung lo ah chuan vuah tih te pawh kan hmang thin a ni. Chutlai te chu a danglamna zirlaiten kan hriat a pawimawh viau awm e. Tin palinah chuan pek leh pawh tih lai hi kan tawngkam hman lar em em chu a ni lo. Maithei pawh hi adjective a ni a, Hming emaw hming aiawh emaw dawtah an awm thin a, Lala pawh, kei pawh, ani pawh tih te a ni a. Pek erawh chu adverb a ni a, verb dawtah, thiltih verb dawtah a awm thin a ni. Lalan a duh pek ang, a duh leh pek ang han tih ang chi te. Tin, pek chu hun dangah pawh lo ni tawh thin. Ninawn leh sawina a ni a, pawh hmanna tura pek hman hi sim a tha khawp mai. Kei pek, ani pek tih ang chi te hi a dik lo va, kei ta pek chuan, ani ta pek chuan tih ang chi erawh hi chu hman thin te pawh a ni fo a ni. Tin, thi leh hlum tih lai hi sawi pawlh an awm ve thin bawk a, amarawh chu kan hman dan hi chu a dik tlangpui te pawhin a hriat a, thi chu verb a ni a, hlum chu adverb a ni a. Ka vua a thi tih a dik a, ka vaw thi Tih chu a dik lo thung a, ka vaw hlum tih tur a ni a, a hlum tawh em ti lovin a thi tawh em tih tur a ni. Hei hi chu kan hmang dik tlangpui chuan ka hria. A dawt leh ah chuan tlu leh thlu hei hi kan hman pawlh nasa khawp mai a. Tlu, tlu, tlu chu verb a ni a, ka tlu tih a dik a. Thlu, THLU, chu adverb a ni a, ka tawlh thlu tih tur a ni. Ka tawlh tlu ni lovin, min nam tlu ti lovin min nam thlu tih zawk tur a ni a. A chhan chu nam te kha verb a ni sa tawh hrim hrim a, chuvangin ti tlu ti ai chuan ti thlu tih a dik zawk bawk a ni. Khatiang kha kan rilru a awm ta sia, tlu a hi verb a nih sa tawh vangin verb nena a awm thiana kha a remchang chiah lo a ni tih lai te pawh kha kan rilruin vawng ta ila. Tin, a dawt leh ah chuan exam pe han tih lai hi exam ka pe Te pawh kan ti fo thin a, hei hi a dik lova exam hi a bei a beih chi a ni a, exam ka bei tih tur a ni a. Chutiang bawkin interview pawh pek chi a ni lova, interview ka pe ti lovin interview ka hmachhawn tih zawk tur a ni. Entrance pawh exam chi khat a ni a, pek chi ni lova a bei a beih chi zawk a ni. Khatiang tete laia kha. zirlaiten kan chhinchhia a pawimawh awm e. Tin, chu leh chuk pawh hi kan sawi pawlh nasa khawp mai a, Rulin mi chuk, rulin mi chu a, min chuk leh ka hlau tih tur a ni a. Hman thin dan hei hi a ni a, tunlai mi chuan chu hi kan hmang ta lo khawp mai a, chu hmanna turah chuk kan ti fai vek. Erawh hi chu a dik lo a ni. Chu chu a root form a ni a, chuk chu a modified form a ni a. Rule in mi chu han tih te hi sawi dan tur te pawh a ni awm e. Tin, tu leh tuk laia te pawh hi, hei te pawh hi root form leh modified form a ni a. Novan lawnga tua a tuk zuah tuia let tih hi tawngkam hman ṭhin dan dik a ni a. Novan lawnga tuka A tukzuah tui a let han ti tlang mai ang chi te pawh hi kan tam khawp mai. Hei pawh hi tu hmanna turah tuk kan ti deuh vek mai a, a dik lo va ni tih lai te pawh hi chhinchhiah ta ila a tha nge. Tin a dawt leh ah chuan entir nan han tih leh tehkhin nan han tih hi mi thenkhatin entir nan tih turah tehkhin nan an ti thin a, heng te pawh hi thu Inzul ang deuh a lang hrang si a ni a, entirna leh tehkhinna chu a dang daih a ni tih lai hi kan hriat a pawimawh khawp mai. Phaia bungrua zulaiin sum dawng ve ila, entir nan puan than leh thawmhnaw thrui sa ringawt pawhin bul tan ila, heta entir nan tih aiah hian tehkhin nan nih an ti ta tlat thin te pawh hi a dik lo a ni. Entirna chu kan thil sawia a vai a sawi vek sen loh, hriatthiam theih nana a then a zar chauh, sawi lan emaw, thil sawi duh hming hmerh bik awm lova sawi chian harsa deuh, a chian hma nana hming hmerh han neih emaw hi a ni ber a, teh khin erawh chu thil chi dang daih. Mahse inanna lai nei ve si, Isua'n vanram teh khin nan an ṭam chi a sawi lang em aw? Isua'n vanram chu an ṭam chi nen a teh khin emaw a tih theih? Entir nan tih turah teh khin nan tih hi a dik lo. Hetlaite pawh hi a inan lohna Hrangsi lai hi kan hriat pawlh loh hram hram a pawimawh tak zet a ni. A dawt leh ah chuan lo leh rawn hi han zir zui leh ta ila, hman pawlh theih chin chu a awm ang a, mahse thliar hran theih a ni tih lai hi kan hriat a pawimawh. Rawn kal a, min lo pe rawh tih a dik lo va. Lo kal la min rawn pe rawh tih tur a ni. Lo kal la min rawn pe rawh. Rawn chu kaihhnawih dang a neiin transitive verb nen hman tur a ni a. Transitive verb kan tih hian kan zirlaiah pawh kan sawi tawh kha. Transitive verb ah chuan subject leh object a titu leh a tuartu a awm thin a ni kan tih tawh kha. Lo chu intransitive verb nen hman a ni ber tih laite pawh i chhinchhiah ta ila, transitive verb nena lo hman theih dan phei chu a la awm ve tho tih hre tel ila, amaherawh chu a tlangpuiin lo chu intransitive verb nena hman a ni ber a, rawn chu kaihnawih dang a neiin kan sawi tawng khan transitive verb nen hman tur a ni thung a ni. A dawt leh ah chuan mit hi nge kan ral an chhung te tih lai te pawh hi kan sawi pawlh nasa khawp mai. Hmanlai atangin mit hi an lo ral thin a, tunah pawh mit hi kan la ral reng a ni. Ralna thil pek erawh chu an chhungte hnenah kan hlan thin a. Pu Mawia, Pa Pu Thanga a thi a, ralna program ah Pu Mawia ralna tih chu a dik thei lo va, a thi hming kha dah tur a ni. Kan sawi tawh ang khan Pu Thanga a thi a, chuvang chuan Pu Thanga kan ral dawn a, Pu Mawia ni lovin amaherawhchu Pu Mawia hnenah khan Pu Thanga ralna thil pek kha kan hlan thin a ni. Khatiang khan a mitthi hming laia kha kan ral a chuan i vangin kha kha kan sawi kan tar lan fo a pawimawh awm e. Tin, vawkhniah zawn thla tih lai hi hei July thla hi vawkhniah zawn thla tih a ni a. Mizovin kan sawi thin dan chu Vawk hniah zawn thla tih a ni a, mi thenkhatin vawk hniak zawn an ti a, thenkhatin vawk hniak zawm an ti bawk a, mahse a dik lo. Vawk hniah zawn tih hi hmanlai atanga tun thlenga dik chu a ni tih lai te pawh hi kan rilruin chhinchhiah ta ila a thawm e. Tin, a dawt lehah chuan a lam rik dan laia te pawh hi kan fimkhur a ngai khawp mai. BERU tih hi engtin nge? In lo lam rik thin ka hre chiah lo va. Tunlai chuan bi hi biri hi lamsan kan ching ta a, biru, biru, Tih te pawn kan lam thin a ni awm e. Kan pi pu te chuan Biri hi a hniam in an lam thin a. Tunah pawh Tawngthiam pangai chuan a hniam in an la lam reng. Beraw in chemfawng an char Beraw in chemfawng an char thin tih a Beraw rianga lam tur a ni a, min lo thlir ru tia thlir ru rianga lam hi a dik lo va ni. Chuvang chuan bi ru ni lovin bi ru tih tur a ni chu. Tin, a dawt leh chuan h u p h u r h, ri hniam, hu phurh, hu phurh, engtin nge kan lam thin? Ri hniam ve vein Tuthulin lei kan cho tih a tuthul ri anga lam tur a ni. Lukham ka kham thin tih a lukham ri anga lam hi a pangngai lo zawk a ni. Chuvang chuan hu phur hup ti lovin hu phur hu phur a ri hniam ve ve a lam tur a ni. Tin, Pia kea i lai hi pakai pa ri hi a hniam tur a ni a, va hai hi sava chi khat a ni tia va hai ri angin Hadar vuah hi a nalh lem lo tia Hadar anga tih rik tur a ni lo. Chuvang chuan pakai pa hi ri hniamin lam tur a ni. Tin a dawt lehah chuan a hnung berah chuan kal hmang, kal phung a lam rik dan hi kan ti dik lo tam hle. Kal hi ri hniam tur a ni, hmang leh phung hi ri sang ve ve tur a ni tih lai hi kan hriat thar leh a pawimawh khawp mai. A then chuan kal hmang, kal phung te pawh an ti a, amaherawhchu a lam dan dik chu Kal hmang, kal phung, kal hmang leh kal phung chu chawng zawng ri anga lam lovin thinlung ri anga lam tur a ni. Kan sawi tawh ang khan kal, kal tih a. A ri sang ni lovin kal ri hniam tur a ni. Kal hmang, kal phung tih laia kha zirlaiten hria ila. Khatlai te teah kha Mizo tawng kan lam danah hian lam dik loh tam tak sawi belh tur te pawh a la tam awm e. Amaherawhchu chu kan zirlaina zir tur chin a rawn dah lai hi tun tumah chuan kan zir leh rih phawt dawn a ni. Zirlai zawng zawng te hun tha tak hmang zel turin duhsakna ka hlan cheu a, in exam tur atan theihtawp a inbuatsaih chhunzawm zel turin in za faiin theihtawp in chhuah chhunzawm zel dawn nia. Hmangtha leh vek uleh.